a tam deuh cu CDF Halkha he aa pehtlaimi deuh kha kan in hal lai. Natein CDF Halkha kong lawng bak kha na chim lai ti zong kha a si hlei fawn lo. Nangmah nih na chunmang na ruahmi um hrim lai ti kan zumh ca zong khan tutan han kan in sawmnak si. Pakhat tak bak CDF Hakha runvennak caah, dirkamhnak caah zeidah kan mesmi um, zeidah kan tlolhmi um. Kan tuah dingmi kan tuah, mas, tuah herhmi tuah hmasa loin tuah herh lomi hna kan tuah sualmi zong um men lai tiah zumhnak kan ngei. Tuntu ni tiang kumpi kumli chungah nang mani kan cawlcangh ning na he kan hiat ve ko lai si ko. zeidah kan tlamtlin lonak kan i palhnak te zong kha tu zan ah hin chim awk a ṭhami a si ko sia kan kan ral ṭha tein vun kan chim piak ti khan CDF Hakha runvennak ding ah siseh dirkamhnak ding ah siseh kan palhmi siseh kan mitmi ah siseh cute cu pakhatnak bik ah warm up bantuk zong vun si ko selaw kan thi lup ta kha ding caah mah te cu vun chim ning in u cung kha u vancung pa kan vun sawm Kisai nangmah tampi lunglawmnak ka ngei. Tuzan caan ah nangmah nih siherh te in na ka sawm ve bantukin a upatnak he ka rak chuah tikah a kan theitu, a kan ngaitu dan upatnak kan pek dihna. Biadik tiah biahram na thawk caah bia ka chim tikah hin kei ka biachim hi ratum a lo tawn i mah ka kha rathum ril lia ril sual hlen a si ahcun a don zia tu rak thiam u ti kha master bik ah nawl kan duh hna zeihmanh biachimnak caan na ka pek lo caah ka thawk colh lai pakhatnak ah ruah lo piin bia na ka hal i Nan theih awk cu Hakha nan runvennak ca dingah a rung vengmi vialte le a rung vengmi lawng si loin bawmhchanhnak a tuahmi vialte, Hakha khua khuasami vialte, Hakha ram a dawmi vialte, miphun Laimi a dawmi vialte upatnak kan pek hna. Hakha Rungtlang au thawng nan rim hi a hmui lo i a tler. Maka a sau pah cang. Asinatein zeiruang ah dah maimilhau tiang in nan um? Nan sual kan ti nak. Lo sual lo ka ti lo. Atu ah Chinpost nih ṭha tein Hakha kan u kan nau hna cu Rangoon ah inn hoi hna an i cawk tiah an in ti hna tikah atu ah Chin Post nih ṭha tein Hakha kan u kan nau hna cu Rangoon ah inn hoi hna an i cawk tiah an in ti hna tikah nan ngaimilmi kha a za lo. Inn nan cawk a si si ahcun tlaih nan pat um lai, minung an um lai, Bawhrin khuh khawh a si lo. Cucaah cun mah pa kha zeicahdah bia nan hal lo? Mah tiang a chim cang a si siah cun cheat phawt kha ahodah kan si i zei bantuk ṭaihnam bantuk si khoi ka dah um timi kha nan hal bak awk a si. Mah nan hal dih hnuah Minung pakhat lawng hmanh aan ti hna lo khah. Minung tampi aan ti hna. Minung tampi nan si si ahcun pakhat aan hal hna a za. Pakhat nan theih i nan i hlai khawh a si si ahcun ka fa le ka nau le a caan a si lo. Mah he cun aa pehtlai kan chimh hna lai. Keimah hi thongkhat le zakual le sawm sarih le kum khat kum ah Thong an ka thlak i biaceihnak zung ah Falam ah an ka kalpi. An ka kalpi tikah a herh tukmi um tiah bia an ka ceih lio ah ṭia duci pa an auh i a va kal kar ah a thli den ka tho i a ca ka zoh tikah taza ka cuaitu pa kha ka hawipa rak si. Mah cacun Nihin ah khan nan lang lo natein ni katkhat ah nan hawipa nih an phuan hna lai i nan hawipa kha nangmah zuartu si te lai ka philh hlah mate kha chim ka duh number one nan ka hal caah pahnihnak ah raldohnak chung khan kan hmuhmi hna phunthum nan um Phunkhat ram a daw taktakmi nan si. Phunhnihnak, zei tuah hngalh lo awkah a ummi nan si. Pathumnak, hawikom zeiral awngah timi a tlai duh nan si. Zei si hmanh ah miphun dawtnak ruangah nan um cang caah miphun aiawhtu nan simi kha philhhlah u.
Mah kha mah vial khan na za lai maw? Sau sual lai. Naku nih ralring tuk hoi. Zalong tein tu zan ah kan hlasa tu zong um lo. Cunin aa ṭhut kan khawl a si kan ti lai ma. Hi tah nang nih na kan hmuh piak le ning ah a tha ko na ti maw Hakha tiang lawng hi nan rian si na ti maw silo le Chinram chung zong hin nan thlak ve ko ding da si timi te kha kan kan chim kho lo kan duh ko ka lo chung ka lo na ka hal ni bia chungah khan adonghnak bikte lawng kha le aphu le cha ka ti si achun nan policy zei si ka hngal lo in zeitin dah atha la chia kan chim khawh na lai nan policy ka hngal lo. Sihmanhsehlaw keimah nih kan duhpiakmi hna cu nihin hi ralkap uknak kan si lo. Cun nanmah bantuk hriam a tlaimi hna kha Mirang nih cun combatant an ti hna. Lai holh in paltan ralkap ti rak si. Nan thei bal maw? Ekhah Laica zong in a um ko. Palchan ralkap timi cu cozah nih a ui lahka phu le vakali ṭhen ṭha tein pek hi kalmi nan si lo. Ram a daw i si khawh chung i a ṭangmi minung nan si. Mah hnu ah khan a herh ahcun ralkap ah nan tla te lai. Ralkap cu army ti si. Nanmah bantuk cu pal paltan ralkap ti si. Kha adang deuh kha mu nan dir hnu zong a lo lai lo. Cun mah ah khan nanmah kong si lo mipi cah ka duh hna. Cucu zeidah si ka ti si ahcun raltuk pio ah le democracy kan panh caah democracy le raltuk lio hi zeitik man aa lo lo. Kan fale kha an taam caan a um lai, an hal caan a um lai, khuasual an tuah caan a um lai. Mah kha Mirang nih maneuvering an ti. Ral an tuk tikah an hnorsuanmi an karh a dum pah ah an banh sual. Lai holh nih kan chim si ahcun zoṭet phun zong khi um ko lai. Khah, Lai holh in zoṭet ka ti kha mu. Mah kha bantuk phun kha um lai tikah mipi zong nih nan ngaihthiam na hau. Nanmah ralkap zong nan i ralrin a hau. Cucaah nan dir khawh nakhnga dingah le mipi nih kanmah vengtu an si ti an in hngalh khawh nakhnga dingah nanmah kha mipi nih ṭih loin mipi nih bochanmi si i zuam u. Cu ve bantukin nanmah zong kha mipi nih ral zoh in in zoh hna hlah seh law kanmah rungvengtu an si tiah zei bia paoh in chim ngan hna seh. Ma cu dirhmun cun nan um a hau. Mipi le nanmah kha nan i chawnhbiak khawh lo ahcun kan pahnih in kan tla veve. Nanmah rianṭuanmi zong a chuak lai lo i mipi ca zong ah a ṭhathnem lo tik ahcun chun ceheu le cangchim ti kan tla lai. Cu ruangah mipi le nanmah kha naih tein um u. ka bia sau deuh sual ahcun ka ngaithiam u nan ralbawipa nih a chimmi kha pakhat te ka vun in chim na lai bia a chimmi a hnuah khan kan rak thawk ka ah hin mipi nih hin an rak kan bochan ma atu ah cun cozah lei ah an i kop chin thluahmah tiah a chim nan thei ve ko lai makha alang pala tin kan ruah piak mi hna cu hawikomh ah nan chambau. Organization nan bau. Zei ruang ah dah cozah nan duh lo an in ngalna ramtang ah nan um an in ngalna nanmah sin tu i kop lo i cozah lei sin ah an mi kan thei ahcun kan nge chia bak mah caah khan Nanmah nih nan ṭhithruainak ah nan policy kha aa ruang tein nan umter a hau. A ho poah sifak pa sin zongah, mirum pa sin zongah minung cu mithmai ṭha cu nan hei pek deuh ko hna zongah si hmanhsehlaw nan phung nan policy kha aa kha dih bak a hau. Cun a lang i ka theihmi thil ka lung aa rem lo ngaimi cu A lu in a taw ah a ṭummi si loin a taw in a lu ah a kaimi si kan duh caah khuate ah khuabawi nan chiahmi hna kha zeiruang ah dah nan raifal men tluk hmanh in an si lo. Ralkap meithal he aa tlaihmi tu ziah an ṭih deuh hna? Khuate khuabawi kha A umphung ah atu bantuk caan ah khan bokhat he rengkhat in nan chiah hna lai i senthum lin a tanglei kha bawmh an hal khawh hna lai. Nan rakap hna nih khuabawi an upat hna lawngah nan khuabawi kha mipi nih an upat hna lai. Mipi sin i an upat tikah rian a ṭuan khawh tikah nan ca rian ṭuan kho lai. Nan raifal nih nan a tluk lo a si si ahcun zeitin in dah rian a ṭuan khawh lai? Mah cacun pakhat le pakhat i upat u, pakhat le pakhat i zawnruat u, pakhat le pakhat i ṭih hlah u, pakhat le pakhat tla tein khua sa u. Pahnihnak, Atu bantuk nanmah bantuk hriam nan tlaih lio ah khan phunghram le policy tampi a herh lo. Nan suai le zongah nan hman lo ahcun catlap tlung lawng i that kha a biapi lo. A biapi bik a herhmi cu a si kun lo ahcun khuate in, khuapi in, a sang in, a ram in, Chin len government pi khi hei der kho usih law Kawl upadi chungah a chambau bik cemmi cu Zeibantuk sualnak paoh ah nukhirh zoh ṭhannak phung ser khawh siseh tiah ti u law ahodah a sual ngam lai? Mah phung kha nan ngei lo kah? Ahum an ngei lo, Chin Lian zong an ngei lo. Kanmah kan kawl upadi ahcun 2008 constitution i a ṭha lo bik cemmi ṭih a nung bik cemmi cu a dih ciami sualnak ruangah nukhirh in phung tuahnak nawl um hlah seh an ti ruangah a duhpom an sualnak si phil hlah u mah caah mah pahnih te kha cah kan duh na kha bia sang tuk sual lai sau lo sau lo
si se biachimnak na vun ka pe lo na vun timi te kha ka lung a phut te vun chuak e biachimnak kan pek masa lai Zeiruangah? A hlankan tein biachim ding ah sawmmi na si ve caah study na tuahmi tampi um lai. Mah cucun hnu tu ahcun ka i biahalnak te tu hin kan kal lai i nangmah kha biahalnak Q&A tu si loin tu zan i nangmah nih naa timhmi naa kenmi a um hrim lai ti ka zumh caah khan nangmah kha caan kan vun pek ṭhan lai i nangman nih naa kenmi biachim caan si lai i a hawi a sau ti loin nangman i vun chim ning khan Halo.
biahalnak ngeih awk um a si ahcun ka hal dih ko okay ka hal dih okay ko bia bia kan chim siahcun kan kal lak lo kon kal ko lai maw
i Hakha CDF le Dalo tukan vun hal cang i atu a kai hin keimani Rumtang inchurch a ngei in hal awkah aa tlak lai ti ka ruah i tutan kan boruak ka zoh tikah a kaimi khi aa neih bikmi cu Tawngpaing lei kan unau lei Mindat lei Kanpalet lei Matu lei khi si. Tikah nangmah nih tah mi hi Mindat lei in hi bawmh an herh lai ti na ruat maw? Anmah nih an ti kho lai ti na hmu hna maw? Zeitindah kan i bawmhchanh khawh ning a si lai? Zeitindah i bawmchan hna u silaw ti na duhmi na lungput, na chunmang, na ruahnak.
Kaa lawm tuk. Tuzan cu ratum na ka dangh rua ka ti hi si lo hi bete na ka dangh. Mungja dara na ka kai pi lai ka ti tongva na ka zuan pi. Nei khum sia mu. Kha. Mah hi cu a ruah awkah a theimi an um lai, a thei lomi an um lai. Raltuk tik zong ah hin logic in tuak khawh si. Ma cun ka vun thawk lai. Nangmah ka rakap na si bal cang caah Ralkap nan si i ralkap nan battalion pakhat chungah khan minung za le sawm nga nan um. Za le sawm nga nan um i ral zakhat kha va nam ding i siloah nan timhlamhnak nan ngei tikah nanmah nan hriam nan nam nan minung Nan i lun ahcun mah zat zong khan nan kal lai. Mahnak tlawm deuh zong khan nan kal ko lai. Sinatein anmah an umnak nan ngalh i an defen laknak a ṭhat deuh ahcun anmah nak tam deuh bak nan kal hau. Ka siahcun azat ceu he ti ko sih. Minung zakhat na kut tangah an um i na ral kha sawmruk an um. Sawmruk tuknak ding ahcun sawmruk na thlah ve na hau. Nan kal ve hau. Asinain na kek na awt ah zeitik dah mah an khem ah khin Minung an zol lio caan ah caanṭha i lak riangmang in kan va chim hna lai tiah na keh na awk ah ralthiar pakul pahra an um ahcun na hngalh ko ṭung a si ahcun mah hna dikthlen raknak ca dingah khan minung pahra pakul khan na chiah ve bak a hau. Mah na chiah tikah cun zakhat nan si. Khah, khat le pakul, khat le pakul in nan dih. Ahodah nan sakhan a hngak lai? Sakhan hngaktu minung nan hau. Mah tikah cun mi zeikhat ah na zuh lai. Tikah nan i rual tikah cun aa thi lo nung lo bak in. Asinatein na ral kha suamruk tuk ding an si i na ke na orh kha a tiah na chimchun khawh hna i na lem khawh hna a si i nang maka maka khi kan patuk lai i kan tei lai i keimah nakin Tam deuh thilri kan pek hna lai. Na ti na sin an ṭan ahcun minung zaruk kha, sawmruk kha pakul na sakhan ah na chiahtak lai i nangmah minung sawmriat le mah na pakul pakul he fawi tukin nan lak lai. Zeicah sawmruk na ngeihmi cungah na pakul pakul an sawmri na chap cu. Mah caah atu lio caan kha a nung ka lai i nikhat khat cu a nung phan lai. A nun phak tikah Mindat nih an tuk hna tikah atu lio i anmah zong nih i bawm usih an ti. Kanmah zong nih bawmh kan duh, ṭanṭi kan duh. Caan ṭha tuk a si. Nanmah nan minung in nan thlah khawh lo ahcun Nan ngeihmi nan tirawl nan riahcaw nan vaithlam nan zenthong nan kuan zeimazat kha hei kua hna hmanh u. Hakha kha tuk ve nan timh a si ahcun atu ah zenthong pahra na pekmi hna nih khan Nangmah te na kahmi zenthong zakhat man a ra te lai. Cucaah cun atu na ka na vun chimmi ah khan kaa lawm tuk. Kei cu nan bawmh khawhnak hna lam a um a si ahcun bawm bak hna u ti ka duh. Minung in nan bawmh khawh hna lo ah Raltuknak ahcun a herhmi thil a tam tuk. Ka chim ka chim ah caan sau nan hngal dih ko. Mah ca khan zeilei kap te in dah timi kha i zuam u ti ka duh. Cun mah lio ah khan pakhat te chimchih ka duh. Nanmah rungtlang ca si lo. Kawlholh in ka chim ah, mah ṭhat lai maw? Laiholh in a ka sum ko lai. Na duh paoh nang manaw? Laiholh vai poi hlah hei chim chin te ko nau mu. Mm. Mindat kan unaa pawl kha biacah kan unaa. Hakha kawlh a thiam mi tampi in mala contract an ngei lai. Atu an rak an kai, atu ka chim bantuk khan nan mah te i nan rak doh cang hna caah nan rat teimi hna thazaangnak tam deuh in an kai lai kha philh hlah u. Nanmah tei ding i an rat pohpoh ahcun a hlannak in thazaang thawng deuh an ra lai ti kha nan philh lo ding. Cu dinu ah Falam nih mindat an in bawm kho hna lai lo kha a fiang tuk cang khah. Mah dinu ah pathumnak a chim ka duhmi Mindat le Hakha hi kan tuanbia zoh tikah U Van Tu Mawng nih Hakha tiang a rak tlung i siherhnak a kan pek ruangah upatnak in Hakha khua ah Van Tu Mawng Akasa kun tiah an tuahmi khi sullam tampi a ngei. Mah kha minpetek u kan nau pawl rak philh hlah u ti ka duh. Pahnihnak ah kan hnuleh ka chim cang. Falam nih Hakha khua nih ngunpi nan kan chuh an timi kha kan hin chut hna lo ee tiah ka rak chim cang. Mah khakha Hakha khuapi hi ka an siseh ti i biatung a rak dek i Hakha khua kan ca khua a ruak ni kha vuantu ha sing a si kan ti cang hna kah. Pahnih. Cucaah cun nan kan dawtnak le kan zawn nan kan ruatnak kha kan philh lo caah dah kaw Hakha khua ah an zurit an saba bu ah ah amin kha kha hau sui de thla sui min dat palek nih thilak nan rak vel kha kha kha kha mino nih an lungfak ve siah kan um lo maw an man zon thei lo cu an hun ti lio ah a pa cu hram mung a si kan chim na mi so so te si a pa nih keimah le ka fapa cu a thi a thi ko cang min dat le ha kha hi ti ado ko mi ka fapa ruang ah atu in sik levet nak kan ma ruang thawh lai cu ka duh lo dai ko seh A ti ruangah do kaw kan nu le kan pa zei hngal lo kan timi hna hmanh nih dawt a duhmi Hakha kan si. Ral ser duhmi Hakha kan si lo. Cu ruangah cun dai tein kan umi nih hin ni tiang asinain atu ah voi a sau lai caah a tawinak lawng ka chim lai hi. Hakha CNF an tlin lonak a um ko lai, an tling dih ka ti lo. Sinatein thatein khua ruat riangmang in um law hmun khat te ah i fawt na u. Hmun khat te ah rian tuanṭi u. kan tei hnga lomi ral hi nan i fonh ahcun midang a hau lo AAA KIAA KIO ti hau lo nanmah nan i fonh ahcun Laimi vialte nan hnulei hmunkhat te kan dir ko lai i a rak kaimi ral hi fawi ten nan tei ko lai tiah cahbun ka bia ka dongtang lai ima cu a tling maw na ka hal mi tling maw a tling a tling ucung a tling tuk kan upa thlasui kong hna lo in chim ṭhan ahcun lungthin ah phundang piin an vun luat i aa lung a rak nuam lo ngai. Natein zei ruang dah an rak reh rulh hna lo timi hi kei tuzan ah voikhatnak ka theih si e. Cucu a pa cu mi khuaruat kho, aa mi lungthin ṭha a rak si timi hi a vun lang ngai te si. Fa vun thih i ngaihthiam timi hi a fawi lo bakmi si e. Cik kho, aa mi lungthin ṭha a rak si timi hi a vun lang ngai te si. fa le kumko kut thlaknak hi vun thih i ngaihthiam timi hi a fawi lo bakmi si i siseh Mindat Falam kong kan chimmi si loin CNA CNF kong maw si lo le Pu Tial Khar kong maw tu ah hin hal kan van duhmi si. CNA, CNF kong hi kanmah nakin upa zong nan si i cun ramkhel lei zong ah caan saupi a rak a lu hlinh bakin a rak ṭuanmi nan si ve tiah tampi nan theih lai. Cunin tuzan ah a chimmi zong hi kan rak theih ciami zong a si men ko lai. Cun anmah ṭuanvo ngeitu CNA CNF le zong nih cachuahmi chung ah a rak um cangmi zong a si ko lai. Nate in naite hrawng i boruak he pehtlai kan hal kan van duhmi si. Pu No Than Kap nih mipi sinah mipi cu sorry. Uh, Halkha Thantlang sinah nawlnak a tuah ti kha si. Halkha Thantlang kan ti lai maw? CNA CNF sinah zeiruang a ti si ahcun kanmah le kanmah hi rak i kah ding kan si lo. Mah vialte a liam ciami kan buainak, kan i tinak palte hi kanmah caah thil ṭhalo, thil chia a chuahpimi, Laimi Chinmi caah cucaah hi kan buainak vialte hi rak ka ngaithiam u ti kha media pakhat ah a chimmi kha ka theih ve tikah cu he pehtlai in Nothan Kaap nih hin cucu nawlnak a tuahmi cu a lungthin a va si pek a lungthin tak si pek si lo pek ah nawl ding a si ko tiah na ruat ve maw a si ko na ti si ahcun a si na tinak cawn te kha nangmah nih ṭha pikin vun kan chim law pakhat cunin pu ṭial khar kha naite ah media pakhat nih biahalnak an tuah i a chimmi cu CNF CNF nih an rak chuahmi ca chungah cun Pu No Tham Kap nih Ana a teng timi kha confirm an tuahmi a si. Natein naite ah Pu Ṭial Khar nih a chim tikah um, Ana Ting tilei tu in si loin keimah nih ka pekchanh ni si timi kha a chimmi si caah khan kha he pehpar in nangmah nih tah zei bantuk dah comment pek ding maw zei paoh kha na lungah a chuakmi kha vun chim ding in va cu pahnih cu vun si rih seh cucu khah kucung ka lawm nangmah Ka thaw thawpi cu a hau. A si ahcun leh awk ṭhami vial kan leh lai. Kan leh hnga dingmi hi anmah ṭialkhar le pu no thankap personality si loin Falam kan u kan nau le an biachimmi le an lungput kha in siseh law ti ka duhnak tu kha tam deuh ka chim lai.
Sinain na ka halmi zong kha a zatawk ka chim lai. Okay. Kan dihlak te kan ruah awk ka ah kha minti pahra hrawng cu ka rau lai hi mu.
Ah chim ko chim ko minti pahra pe lo. Mm. La ko. Tial khar le pu no than ka ka ha na hin. Hakha Pu Hrang Nawl nih dothlennak a rak tuah hmasa timi kha hohmanh nih philh hlah uh. Mah lio ah zei ruangah kha chim ka duh ka ti si ahcun Pu Hrang Nawl hi Amah cu upa a si ko natein ka rak chim cia bantukin a sin i a ummi pa hi Pu Son Khua Pau hi Major kanal a kai hnga dingmi minung nih a rak umpi i Meh sunkhapau bia ngaih loin amah lung aa rinh ruangah Hakha dothlennak an rak tuah tikah an hlawh a tlin lonak kha a si timi kha philh hlah u. Hrang Nawl cu ka pate si, ka nu nauva si, taza cuaitu kha ka pu si, sui mang a si. Minung cu zeital cu ka chim duh ka ti si ahcun Lung i khah lo le i hmuhsual a si si ahcun pu le tu zong tazai a cuai si ko. Kha mah khan va dong seh. Cu di hnu ah CNF nan si zong ah bawm khua i Tlumtlang te le serem te i kuan a si khawh nakhnga thawng sai ruangah a si. Philhlo. Thawng sai nih nanmah cu u le nau dawkawk kan si tiah ṭha tein ca a serpiak hna, a umpi hna. Mah tikah ziah mah hlan ahcun Mizo pei kan u kan nau an si rua hi tiah kan an rak ti lio ah Thawng Sai nih a ṭhit khawh hna ruangah nihin ni tiang an kan tlaihchan i Thawng Sai cu Lal Deng nih meeting kan tuah lai tiah a auh i lampi an thah. Kha philh hlah u ka chimmi te hi a hnu ah aa pehtlai te lai. Cu dih hnu ah Zeiruangah dah Mizoram an hlawh a tlin lo ti ahcun India cozah nih Bricket tiah ṭhenphung Mizo pa dahkaw an hman i anmah le anmah an lung an i khah lo caah fawite an lung i khat sehlaw fawitein an lak ko hnga dingmi kha an lung aa khah lo ruangah Mizoram laldeng a hlawh a tlin lonak a si ti kha a tawinak tiang philh chih hlah u ti ka duh. Asia Laldeng nih Mizoram kha thamkhat a hun uk i a uk tikah zei vial dah rian a ṭuan khawh? Rian rak ṭuan kho sah law Laldeng te nih khan an peh ko hnga nain rian a ṭuan kho lo caah thamkhat lawng an sinak si. Khah, Pu Ṭial Khar te le kan kal cang lai maw? Pu Ṭial Khar kha upatnak ka pek. Pu No Than Kap zong upatnak ka pek. Zeicaah an hlawh a tlin lo man ah Laimi miphun a dawmi an si caah. Sinain Ṭial Khar le No Than Kap dirhmun aa lo lo. Ṭial Khar cu Amah cang cun Lailei cun aa za ko nain miphun dang sin i biachim holh rel ah a tlam a tlin deuh lo caah hruaitu a si ko bu ah zeiruang ah dah an ṭhumh timi kha Falam kan u kan nau nih nan ruah a hau. Power a chuh e, a chuh lo e ti kha cu keimah rian silo ka chim lai lo. Asinatein Pu No Than Kap hi Pu Ṭial Khar bantuk in ram le miphun dawtnak thinlung ngeih in CNF chungah a lutmi si lo. Khah, maka nih dang khah. Ziah zeitindah na ti khawh nan ti ahcun pu nan thawkap hi ka theihmi zong a si lo, a ka theihmi zong ka si ve lo. Sinatein Pu No Than Kap ka theihnak hmasatar bik cu tleicia ka kawi Winson atu i kan chimh mi hna Thawng Sai naupa nih khan a rak ka chimh. A ni kha Baibal sianginn in a awng i Mirang holh le Mirang ca a thiammi si tikah CNM an chambaunak cu ṭial pu ṭial khar a chambaunak cu holh le ca a si tikah khan a mah hi holh thiam, cathiam, kan au hna a ṭha lai tiah an ti tikah Pu, Than Kap, Pu No Than Kap kha an auh tiah ka theih. Asinain Win Sing nih a ka chimh ṭhan tikah Pu No Than Kap he cun hawikom an si caah kei cu a zawl zong ahcun zei hotel ti ka thei lo maw? Moonlight Hotel te hna i an rak kal, kal i an lam te hna kha a ka chimh. Khama kha amah sual ka phawt duh caah a si lo i Pastor pakhat a simi nih ramhruaitu dirhmun i a vung phak tikah ah khua ka ruat ngai. Pahnihnak, kan hnulei ah Dr. Trump Awi nih a chim kha. Nothan kap kut chung ah zeidah thil a cang i Hakha kan u kan nau kan fale nih kha bantuk thil an tuahmi kha Ka kawipa, ka zumh tukmi, nauthlan ka fel rian a ṭuanṭimi hi khan American ram ah a um i uh, a min zong hei chim ko ning law Reverend Val Thang nih a ka chimh tikah ka ngaihchia ngai. Zeicah thleidannak thinlung a ngei? Hakha le Falam tiah bidik nan ka ti caah kan ka hngalh tawk ka chim poi. Asinatein Pu Val Thang nih a ka thiammi cu an i tluk ko a ka ti. Ziah ka ti. Ka nau le mah bantuk khua hi cu khang la u. A tlawmpal ah election kan tuah lai i mah tikah cun thimnak kan tuah tikah kan thlak lai tiah ṭha tein ka chimh ko hna. Kawi Cung an duh lo a ka ti. An pal cikcek mah cun cun Hakalei sualnak zong ka kei cu ka thup hlei lai lo cu biadik na ti caah.
Pu No Tham Kap nih duhdanhnak le a thil chuahmi kha a celh lo tikah kha bantuk thil kha a chuakmi kha ni nahin uknak nan kan chuah kha tha tein Falam kan u kan nau hna biasa kan duhmi hna cu Tial Khar a va si khum ah Pu No Than Kap a va si khum ah Falam hruaitu an si ti an hngalh ko bu te ah dawkhaw nan tang ah toidor tein ralkap ṭuan ding ah an rat cu. Thleidannak an ngei lo cu. Kan dang in kan um lai an ti lo cu. Na vun chim duhmi cu na bia cu ka tem na vun chim duhmi cu nan kut tang te kan kal lai timi kha aho kha dah an va kal timi te kha an kan vun tlai lo kho dawh men lai. Okay. Pu Zing Cung te pawl kha Kachin ram i an rak kir tikah cu lio ahcun Ṭial Khar le Pu No Than Kap tang ah dawk kaw anmah anmah kha a lu an si cia lo cu.
Anmah khuaman tang ah dawk kaw an lu a le an um cu. Okay, fiang cang. Nikhat an um lo cu, nihnih an um lo cu. A, a thla in a zer in a kum in dawk an um cu. Atu ka chimmi te kha thleidannak thinlung a um caah mah ka ah a chuak. Khah a si kun lo ahcun pahnihnak Pu Ṭial Khar Khum a va siah, Pu Do Than Kap Khum a va siah, an um chung ah zei vial dah a si an et ca le miphun caah thil an tuah khawh. Mah kha biapi cu Mi hna hin CNF hi an tling an tlamtling hrimhrim lai an ṭha dih lai ka ti lo fo e an tlamtlinnak ka chim cang kha asinain Pu Zing cung kut chung ah hin Falam an um Mindat an um Hakha an um Thlantlang an um Laimin an um kum zeizat dah a kal ti hna Makhah upat pek lo awk a sualnak um ve ko. Sinain nihin ni tiang ṭhencheu lo te i a hruai khawhmi hna nihin ni tiang lungsau thinsau tein a kalpi mi hna hi kan ka i kan chim le practical mithmuh kuttawk i thil um khi aa lo lo. Khah, kanau pafu pakhat bia kan hal men le mu. Okay. Captain Thawng Lin cu ka hal. Kha Captain pa Takhuai mu na si na kut tangah chimh ngaimi minung zakhat le chimh ngai lomi pakhat uk ah aho thil fai dah har deuh tiah ka ti. Ha ha ka ti. Minung zakhatnak ah minung pakhat ka kan thil an kan hunter kan ai zong an kan puan ta.
A dikmi si ko. Chim a ngaimi tiah a ti tikah hin CNF nan an rak luh ka i a hram an thawk ka ei awk din awk an ngeih lo. Mah lio i a rak hrukmi hna kha hawi sin tum lo deuhmi khi doktor na cheu cu an rak si lai cu. Minung pahra laka pahnih pathum cu ni tel lai cu. Mah hna pawl nih khan khuasual zong thil ṭha lo zong an tuah ko lai tikah CNF lawng te ah khan an kung ah a tlung i an in cu Hruaitu si hi a fawi lo dah kaw. Cucaah cun a tu ah na ka hal tikah Falam kan unau hna ṭha tein ruat hmanh u. Hakha cu nan tangte kan rak i dor hmasa kha. Ka chim duhmi cu atu ah nai ah thil a hung chuakmi ah Zeicahdah Hakha nih an kan kah tiah nan ti, nan hram ah a dik. Nanmah nih zei ruangah dah san a tlai lomi puite kha nan va kah hmasa? Ziah u le nau kan si nan ti ahcun a ngaingai taktak lo ahcun nanmah nan organize Jason tuahmi rak ṭha sehlaw puite kha chuak lai maw? Nan sinah aa thlai lai maw? Hakha he CNF sinah a ul cang dih hnu ahcun pa le fa u le nau dawk an si cang cu. An run pei hauh cu! Ah, cu ruang kha ruangah tiah anmah nih cun an bati ko. Uh, vei zong nih, ṭhenmi zong nih a chimmi kha ka ngaih i uh, ka hna ta lo. Kei cu a fiang tein ka ti ko lai. An fa si cang. An run bak a hau. Cu ve bantukin Falam zong kha i fon ve lo harnak nan ton ahcun anin run bak ve nak ai nan ma zong nih nan kan run ve lai mah ca ka bia ka kiak than lai atu lio i ahhin mindat kha rakap nih an hun hlan hna tikah zoh sawh sawh hna bak la u cucun dawtnak kha aa thawk lai sifah nan in ti a si si ahcun dawtnak a fek lai Mah caah ka u Falam ka unau pawl uh how does it kha an hruaitu pa pano te kha uh, Peter Thang ma oh Peter Thang mm. kha Peter Thang kha biacah kan duh tha ten khuarak ruat paza na si paphit na si Falam yu ne cha long na pang Laimi kan ram va ṭha seh law Peter Thang te pakhat John vai mindat kan hna le pahnihnak kha mah hna pawl an si ah mino tete nan si. Nan ruahnak le nan thinlung hi upat awk tlak nan si. Mi nih an in soi ko hna zongah khakha kan hmuh ve ko. Kan Laimi phun caah hmunkhat te rian ṭuan hmanh u. a soi in i soi hlah uh. Hmunkhat te rian ṭuan ṭi hmanh uh. Laimi kan caah rian ṭuan kho hnga dingmi nan si. Cucaah cun nan fa nan nau kha ṭha tein i ceih, i ruat ulaw lungthin khat tein um u ti kan duh hna. Zeicahdah mah bia cu ka chim ka ti si ahcun alu lei i nan i ton hlan ah pei tai ngen ah rakap le rakap hmun khat te an vung um i rian an vun ṭuanṭi i kawl rakap mah vialte an doh khawh dih tikah khan ziah an i kah ṭung lo an mah le mah zeitluk in dah mipi nih lawmh Zeitluk nan an i lawmh cio. Asinatein mah karlak ah nan i zukphiak i kha ka vun chap rih lai. Ka chap ko. Mm, na ngaihmi cu chap. Min le Falam nan lakmi kha atu ahhin nanmah thazaang te a la bantukin nan chim lengmang. Mindat um hna hlah seh law nan lak ko lai lo khah. Asinain Mindat nih an kan lawmh caah tiah lunglawmhnak bia nan chim ka thei lo.
Ucung lovin chim duhmi hi te pakhat te ka hin comment ah gun um hi Falam Falam te na chimmi kha anmah Falam kha chim na duhmi si lo CNDF kha na vun chim duhmi si ko lom Ah si lo si lo zeicah ka ti si cun ka ka vun chim rih lai ka peh lai mah an kah dih hnu hna khan Ziate ke cu ka chim kha ka biachim kha ra tum lo lai ka ti ka mu. Ah okay.
Hal awm lai lo.
At vei te ba kan si lai. An ka di nu na mindat ka an som na. An ka na hlan ah mindat CB ka an som na lo. Ma ruang ha ka chim du nak si. An som na lo te ka mindat sin na zen thong an choi nan thai lai lo chu. Ma man ka an cham na lo i ri khadar baka nak tua kan an man chu. Mhm. Khah. Cu tikah cun a nu an ti hna tikah kanmah hi lumeih kan a ṭuan kho ding kan si lo, an ti ve cang hna cuh. Mah ruangah mah an va kal lonak hnga te kha langhter ka duh. Okay. Kanau le kanau le nih theih zong nan theih men le theih lo zong nan um men lai mah tiang kha cu. Cun, zei ruangah le thil pakhat kan vun tuah cang kan so pawl. Cophawt awk si lo. Cun Falam kan u kan nau nih ziah Hakha nan kah lo ai Hakha nan kah lo ai tiah nan ti lengmang tikah Falam nan kah i nan tei a tua lunglawmhnak maw chuak lo ngeihchiatnak dah nanmah ten tuak u. Mindat nan kai nan tei lunglawmhnak ma chuak ma ngeihchiatnak dah tam do chuak. Matu nan kai nan tei Zeidah miak nan hmuh? Hakha ziah nan kah lo ee an ti tikah Hakha khua ah Hakha hi kah ding ma si kah lo ding timi khi khuatuak kho lo an si lo. Zei hi dah kan kah amah ṭhat lai kan kah lo ah timi ka khua nu khua pa nih an rak tuak cikcak. Sianep upa nih an tuak cikcak. Hakha upa nih an tuak cikcak. Kanmah nih kaa pawh law kaa thlah u law tinak nawl a ngeimi kan chim len ko zongah khika khin khuakhang laireltu an um ko. A caan a zat tikah an tuah ve te ko lai. Kan lungre thei hlah seh. Au mai kan lungre thei hlah seh. Falam kan unau pawl zong Hakha kah le kah lo ruangah nan lungre thei hlah u. A herh tikah kan bawm te u. Matu u le nau kan sinak kha a lang te lai. Nanmah zong her tikah in bawm hna usih. Cun Hakha mipi nan si zong ah a dang le si zong biacah kan duh hna. Falam a sungh ruangah i lawm lai usih. Falam khua ser ṭhannak zong ah kan i bawm dih lai. Thlantlang khua ser ṭhannak zong ah kan i bawm dih lai. Asinain atu cu ral a si lio ah kan i bawm kho rih lo. Nan i sik, nan i cak a si si ahcun aa daw ciami minung hi ngaihchian nan kan chiah dih lai. Cucaah ka vun peh duhmi cu Falam lei nan si zongah bawm na u. Hakhaleng si zongah bawm hna u. A khoi ka si paoh nan bawmh khawhmi hna paoh paoh ka bawm hna u. Zeicaah ni khat khat cu an i fon hrimhrim lai. Fonh lo awk a ṭha lo. An i fon hrimhrim lai. Cucaah ka chim duhmi cu Pu No Than Kap hmanh nih Mah bantuk ngaihchiatnak a rak tong i cu pa hmanh nih cun pei kei ka theih nih cun ngaihthiam kan hal na ti si lo ka hngalh lo mi kha ka peh lai lo a chim duhmi chungah ka duh tukmi cu Falam le Hakha cu lai le lai cu zeitik man a hua kho ding kan si lo cucaah cun daw le rem tein um usih tiah mah ka khat a chimmi te kha Nangmah le keimah ca kan tuak hlah u. Kha bantuk i ngaihchiatnak a rak tong cangmi pa nih mah bia a chim khawhmi kha ka upat tuk. I lawm hna usih. Cu leng ahcun Aw Falam timi ca a ṭialmi chungah page sawmthumnak number pahnihnak kha nan zoh ahcun Biadih biahmaan a chim lomi cu a tuah lomi cu a ti, tuah cu har tuk. Zumh awk tlakmi minung nan si lo, mihrut nan si a ti. Biadik biahmaan cu kei nih ka duh, kei cu tuah cu ka tlinh lo, a chimter cu chim ngam u si. Cucaah Pu No Than Kap nih mah bia a chimmi hi a lungtak si hnga maw na ka timi cu A lungtak a va siah a va si lo ah a catialmi zong nih a langhter i a kaa zong in a chim. Cu cun ka zumh. Sinatein a biapimi cu kanmah lawng nanmah lawng le theih si loin a fa a nau le kha kha ka fa le ka nau le anmah zong an palh kanmah zong kan palh minung cu a dih ciami i kan kir than lengmang ahcun kan ṭhangcho lai lo i dawt caan a si i rem caan a si kan target cu nanmah zong kawl ralkap tei nan rian anmah zong kawl ralkap tei an rian ziah kan ruahnak aa khat komi cu hmunkhat tiah kan kal ti lo timi hi A u a nau sinah tam deuh chim sehla ti ka duh. Kan u kan nau sin i kan in chimh ve hna bantuk in bia kan chim tikah lungtak te ceu ceu in si seh. Na ka halmi a tling maw?